Nilqgħukom u merħba għal dan is-sitt podcast ta' Juventus La Vera More qegħdin nagħmlu mal-membri. Qegħdin inxandru minn hawnhekk ġewwa l-premises tagħna ta' Birkirkara. Illum għandna membru ieħor magħna, ħa nintroduċih minn hawn ftit sekondi oħra. Ħa nkunu qegħdin nitkellmu ma' Cadwell hawnhekk. Grazzi talli għoġbok taċċetta din l-istedina. Tagħti daqsxejn introduzzjoni fuqek? L-ewwel ħaġa nirringrazzjak ta' din l-istedina u l-Juventus Club Vero Amore. Grazzi ħafna. U nsellem it-telespettaturi kollha. Mela, jiena jisimni Cadwell Lydell Tadesco u għandi 33 sena. Sewwa. Tgħidilna forsi kemm ilek issegwi l-Juventus, jekk għandek xi memorji li tibqa' tiftakar Minn dak iż-żmien, Nwed? Le, memorje ovvjament ħa jkolli żgur. Bdejt insegwihom il-Juventus fil-bidu tat-two thousands, tista' tgħid. Li dak iż-żmien il-Juventus kellhom plejers ma tantx kienu msemmijin imma mbagħad kienu jibbrillaw. Eżempju niftakar fit-two thousand one hekk bdew jixtru plejers importanti bħal Buffon, Pavel Nedved, Lilian Thuram u Players oħra li għandi kieku lista twila xi ngħid. Jiġifieri qed tgħidli mela ilek fuq 20 sena sew issa qed issegwihom. Eżatt. U x'memorji, forsi hemm xi logħba partikolari jew xi tournament partikolari, xi tazza partikolari jew nur li tiftakar sew li tirbaħ tgħid nibqa' niftakarha? L-aktar li niftakar meta kienu lagħbu Juventus Milan. Kienu ħadu dik il-Juventus, kienu ġew wieħed b'xejn niftakar assist ta' Del Piero b'bicycle kick. U daqqa ta' ras ta' Trezeguet kienet azzjoni vera sabiħa u l-isbaħ logħba. U bħala logħba ta' Champions League nista' ngħid meta konna ġejna quarter final mal-Barcellona, konna rbaħnilhom u mbagħad konna ġejna mar-Real Madrid. Eh, dan l-aħħar qed ngħid meta tlajna final fil-2015 naħseb qed ngħid. Le, le, le, fit-2003. Eh, all right, all right. Konna tlajna final ġo Man-. Qabel, ok. Dik il-final konna tlajna ġo Manchester. Eh, għandek raġun, għax u kienet żvinturata għax konna tlifniha u kien ħaqqna, kien ħaqqna ħafna aħjar. Bla dubju, iva. Nixtieq nibda dal-podcast, Cadwell, xi ftit differenti minn oħrajn. Nixtieq insaqsik inti fuq xiex tixtieq nitkellem, hemm xi ħaġa partikolari? Issa hawnhekk qabel bdejna niffilmjaw semmejtli xi punti li tixtieq taqbad fuqhom. Semmejtli eżempju li Koulibaly hu ma qbilx li jgħid li qbilt anzi jgħid li ma jiġix, li ma ridtux inti. Nitkellmu daqsxejn fuqu. Għaliex? Jiena nemmen, Koulibaly, bħalissa il-Juventus li għandu bżonn plejers żgħar, għadhom żgħażagħ, li pereżempju bħal Koulibaly, mhux qed ngħid li plejer ħażin għax għalija wieħed defenders b'saħħtu, nista' ngħid bħal Chiellini, Tomori u plejers oħra. Ta' statura, qed tgħid. Ovvjament. u imma li għandu għandu 32 sena, veru għandu l-esperjenza, imma l-Juventus pereżempju ħa jnaħħu lil De Ligt, għad għandu 22 sena. Tużek għax irid jitlaq hu, eh veru. Għax irid jitlaq hu dejjem, ovvjament. Pero biex nixtri plejer ta' 32 sena mbagħad ma naqbilx magħha jien, ifhem, kulħadd għandu opinjoni. Pero jien għalija l-Juventus aħjar jiffokaw fuq plejers aktar iżgħar, hawn plejers żgħar, jiġifieri ta' livell, imma, Kif qed ngħidlek, kulli body jiena qatt ma ridtu ġifieri, issa kieku ġabuh m'hemmx dan li konna noqogħdu bih. Huwa plejer validu ħafna ngħiduha kif inhi u konna ħa mmorru għall-esperjenza kieku, eh. Ovvjament dik dejjem, però jiena stennejt għax in-Napoli ma tantx iħobbu jagħtu plejers il-Juventus. Jiena rajtha long shot li jiġi, jiġifieri. Jien niftakar meta l-Juventus xtraw lil Higuain, Dik għax kienet il-klawżola. U għalhekk ma sta' jagħmlu xejn. Appuntu, għax kieku ma kinux sa jtulhom żgur. Mhux hekk. Ġifieri, imma kif qed ngħidlek jien għalija Koulibaly ma narax li kieku kellna bżonnu bħala plejer. U semmejt il-plejer ieħor inti. Eeh, għal Zaniolo ovvjament. Jiena peress li. Dybala li telaq ħassejtha, ma l-player irid jitlaq u meta player jitlaq ma tistax iżżommu, dik dejjem. Pero meta nara l Zaniolo niftakar fuq il-logħba ta' Francesco Totti. Il-logħba tiegħu li jekk iħobb iqassam il-ballun u jiftaħ il-logħob u bħalissa l-Juventus dak hu l-aktar player fondementali li għandhom bżonn. Tista' tgħid li qisu forsi ġie Pogba u jagħmel qisu l-istess xogħol forsi? Mhux għax Pogba ma jagħmilx l-istess xogħol, pero Pogba Aktar nofs il-grawnd narah li għandna bżonn issaħħa l-potenzjal tiegħu. Pero Zaniolo hu dak il-plejer li minn dejjem kien jogħġobni. Minn meta rajtu l-ewwel darba ma' Roma u speċjalment meta rajtu man-Nazzjonal kont rajtu plejer ed dal-plejer għandu futur quddiem għajnieh għax meta l-ewwel darba li rajtu kien għad kellu satax-il sena u da għad għandu 23 issa 23 jiġifieri Il-Juventus bħalissa ż-żgħar għandhom bżonn jiffokaw għax jekk tinnota għandhom Vlahovic għadu żgħir, għandek Chiesa għadu żgħir, jekk ikollok lil Zaniolo wkoll, all right għadu żgħir. Imbagħad għandek in-nofs il-grawnd, dik dejjem. Però għandek plejer bħal Pogba, ovvjament, esperjenza. Jiena għalija kienet. sorpriża li ħa jerġa' jingħaqad mal-Juventus u ngħid għaxar snin ilu ġibnieh b'xejn, wara erba' snin beħħewh 100 u issa reġa' ġie b'xejn. Jiġifieri għalija xokk, però jidher li l-plejer kien jidher li jħobb ħafna l-Juventus għax kieku seta' jmur ma' klabbs oħra. Eżatt, u naħseb li l-fattur Allegri.

We need him for sure, sir, għax nofs il-grawnd ma nista' għandna bżonn dak il-player b'saħħtu li jmexxi l-logħba u dik kienet il-key li kellna nieqes l-istaġun li l-aħħar staġun. U mhux l-aħħar staġun biss, eh, naħseb ilna mmorru lura jiena. Ħafna. Minn meta tela' Pogba nnifsu. Eżatt. U minn mill-final naħseb jien ta' seventeen li tlifna ma' Real Madrid. Dik dejjem, għandek punt hawnhekk. Sewwa. Issa, naqbad xi punt minn dan li għadna kemm qegħdin niddiskutu hawnhekk. E, mela għedna, u għandek raġun, jiġifieri li ħa jkollna l-kjieża għadu żgħir, hemm Vlahovic għadu żgħir, hemm Zaniolo li jaf jiġi dan il-podcast ħa jkun qed jiġi imxandar fil-bidu ta' Awwissu, jiġifieri jaf ikollna indikazzjonijiet iżjed jekk Zaniolo hux ġej jew kellha saffrakkant ikun ġie forsi. Tara dawn il-plejers żgħar, sewwa? u fit-nofs għandna players żgħażagħ ukoll, hemmhekk hemm dan l-argument, però ma naħsibx li huwa l-istess livell ta' dawk li semmejna. Imma il-punt tiegħi hu, tara dawn il-players żgħar, imbagħad tara l-De Ligt li qed jattira l-interess tal-Barcellona, taċ-Chelsea, tal-Bayern Munich, tibża' li eventwalment dawn iħallu lil Juventus? Ħa ngħidlek, meta tisma' dawn il-clubs kollha qed imorru fuq De Ligt, tifhem, u tibda tisma' l-offerti, U l-player irid jitlaq m'hemmx deċiżjoni imma kif qed ngħidu dal-player ġabuh 75 million ta' satax-il sena, jiġifieri ta' satax-il sena dan għadu tifel, għadu s'issa tifel, però li qed joffru ftit għalih le. Jien għalija d-diriġenza tal-Juventus di d-darba diriġenza tajba għax mhux qed iċedu xejn għax hekk qalulhom 100, 100, xejn aktar u xejn inqas. Imma kif qed ngħidu, Illum il-ġurnata l-players il-flus saru jaraw ukoll. Sfortunatament. Il-flus. Għax tara l-players ta' qabel, nibdew insemmu ta' 2000, 90s u hekk, dak iż-żmien il-pagi ma kinux bħal llum il-ġurnata. Ma kinux ħafin xorta, ġifieri. Imma dak iż-żmien il-qalb kien jgħadda kollox. Kien hemm ħafna pes, jekk tara pereżempju ħa nsemmu player bħal Del Piero. Dak. Del Piero għax kien iħobb il-klabb baqa' hemm. Mhux hekk? Jien niftakar. U niżel Għona Serie B plejer bħal dak, jiġifieri. Appuntu. Jien niftakar bħal Buffon. Dak iż-żmien kien għadu ġej minn World Cup tajba, World Cup winner. U seta' jitlaq ma' min irid. Mela, mela. Imma baqa' hemm. Baqa' hemm. Jiġifieri, u llum m'għadekx taraha dil-ħaġa għal illum il-ġurnata. Jiġifieri, il-futbol biex tara kemm inbidel. il-futbol illum il-ġurnata. Jien għalija De Ligt jekk jitlaq ħa jkollna naqra problemi sakemm ma jġibux xi player ieħor. Issa naraw, għandna, nistennew naraw. Taħseb li dawk il-players li semmejna mbagħad eżempju ħa jkollna jekk jiġi Zaniolo jien nemmen li b'xi mod jiġri jekk mhux dis-sena jiġi. Zaniolo Chiesa l-argument biex ma nieħdux lil Vlahovic. Għax tgħid, tista' tgħidli għalfejn. Zaniolo u Chiesa huma Taljani. Ovvjament. Qegħdin mal-ikbar, jew inkella ħa jkun Zaniolo mal-ikbar tim fl-Italja, wieħed mill-ikbar fl-Ewropa. Taħseb li taffettwa tkunx Taljan jew le jekk jiġi biex titlaq il-Juventus? Le ma naħsibx, ta, le, dil-ħaġa ma naqbilx. Ifhem. It-Taljani minn dejjem kienu ħarġu l-players tajbin, dik dejjem. Meta rajt lil Zaniolo u Chiesa, dawn niftakarhom mal-under 21 snin tal-Italja. Meta smajt imbagħad li ħa jagħżluhom mal-kbar, għedt il-futur tat-Taljani qiegħed il-fuq. U fil-fatt ta l-frott għax rebaħna l-Europa League. Appuntu. Le, hu Bħal Chiesa, plejer eċċezzjonali. Jien niftakar lil missieru jilgħab. Issa missieru kien tajjeb, imma nara t-tifel ħafna aħjar għax it-tnejn differenti, missieru kien punta u da jilgħablek mal-linji u hekk, imma jirsisti t-tifel. Iva. Ehm, bħalma għedna, dan il, dal-process ħa jidher ġifieri f'Awwissu. Ikkonfermajna diġà s'issa lil Di Maria u Pogba, qed f'daż-żmien li qegħdin niffilmjaw. De Ligt jaf jitlaq, jaf ikun telaq, jaf għax dal-aħħar qegħdin nismgħu li qed jaf jerġa' jibdielu imma issa naraw, imma jekk ikun telaq ovvjament irridu sostitut tiegħu. U qed jissema' Pau Lopez. U bħal meta, jiġifieri Zaniolo hemm indikazzjonijiet pożittivi wkoll. Fl-opinjoni tiegħek, dan it-tim li qed jintrama din is-sena, għandna ċans niġġieldu għalih? Ħa ngħidlek, jiena li. Ma ninsewx li l-Inter eżempju reġgħu ħadu lil Lukaku, eh, u l-Milan ħa jkunu qegħdin on a high wara l-Eb Forlì. Jiena nemmen li dis-sena l-Italjan ħa jkun aktar miġġieled ħa jkun, għax l-Inter kienu ġa ramaw, il-Milan ovvjament ramaw u ħadu l-lig u kien ħaqqhom, dak li hu. Pero' Juventus l-aktar li kellhom bżonn, kellhom bżonn player li jagħmel l-assist u jirsisti bħal De Maria. Għax De Maria nafu xi player hu, jien niftakru biss biss mal-Benfica u niftakar meta intażel mal-Arġentina l-ewwel darba u niftakar missieri kien jgħidli dal-player għad irid ikun player tajjeb, jien niftakar li De Maria kien għad kellu xi 20 dak iż-żmien lejn 2000 u lejn 2010. Hu ingħaqad ma' klabbs tajbin bħal Manchester United, Real Madrid, PSG, dawn ma tistax tgħid li. Le, huma klabbs waħda. Tnejn minnhom l-huma tnejn mill-ikbar klabbs fid-dinja. Ovvjament. Kellna bżonn dak il-player issa li jirsisti għall-blalen u jixxuttja minn barra bħal Paul Pogba. Pogba ġa nafu x'inhu għax Pogba għamel erba' staġuni magħna, jiġifieri ma' Franza nafu x'inhu, World Cup winner ukoll ovvjament. Issa, kif qed ngħidu, is-sostitut tal-Elixir iridu naraw jekk dejjem jibqa' għax ma tafx kif il-plejers illum il-ġurnata jaf jgħidulek ħa jitlaq jaf jgħidlek ħa jibqa'. U ħa niġġieldu għalik almenu jew taħseb li bl-iskwadra li hemm għad baqa' forsi xi ħaġa oħra li rridu nakkwistaw plejers jiġifieri oħrajn biex nibbriġġjaw dak il-gap. X'taħseb, ħa niġġieldu għalik jew inkella minimum top four u tkun kuntent. Le le le, did-darba le, top four ġej, top four all right, pero li ġejna darbtejn fila għar-raba' post ħa kera, għax mingħand il-Juventus ma tistennihiex dil-ħaġa, mingħand il-Juventus tgħid għall-inqas second place. Aha, all right. Pero jiena nemmen li l-Juventus iridu jixtru mqar tliet players oħra u jekk jirnexxilhom, u jekk dejjem jirnexxilhom, ngħid li did-darba iva għandhom ċans għal-lig. Sewwa. Bħal ħaddieħor, ovvjament. Hekk hu. Mela, fejn temmen li qegħdin bħala skwadra meta nqabblu l-Juventus marra mal-erba' l-kbar? Semmejna lill-Inter, lill-Milan, però mbagħad hemm in-Napoli u r-Roma wkoll. In-Napoli ovvjament nafu issa li Koulibaly illum jew ilbieraħ ġie uffiċjalment imħabbar ma' Chelsea, ġifieri dik naħseb ħa tkun daqqa ta' ħarta kbira għalihom jien. Irridu naraw ilmin se jġibu minfloku. Fejn tpoġġihom il-Juventus? Tarahom l-aħjar minn dawn l-erbgħa jew inkella hemm xi skwadri li għalik huma aħjar dis-sena? Ara, jiena meta rajthom l-aħħar staġun, it-tim ma kienx jaħdem tal-Juventus. F'liema sens ma kienx jaħdem? Kienu qed jaqalgħu wisq goals u ma jiskurjawx. Jiġifieri fil-prestazzjonijiet ma tkunx. Il-prestazzjonijiet, imma inti jekk ma tiskurjax il-gowls kif ħa tistenna ħa ġġib il-punti? Mhux hekk. Issa, bdejt nagħmilhom ma' l-aħħar staġun, ma' kontra Napoli, Inter, Milan, orajt kien hemm logħbiet minnhom lagħbu tajjeb u tilfu, kien hemm minnhom lagħbu ħażin u xorta rebħu. Però Jien ngħid li l-Juventus tim bħal tim bħalhom għandhom, dan ma jfissirx għax billi tilfu m'għandhomx tim għax eżempju jiena meta rajt l-aħħar logħba kontra l-Inter tal-League, all right l-Inter hekk rebħu wieħed b'xejn, però il-prestazzjoni li rajt tal-Juventus impressjonanti għax jekk il-ballun jgħidlek le, le, le, però l-Inter qalu li għandhom ħafna għandhom tim speċjali, jien għalija rajthom. Tim bħal ħaddieħor għandhom għandhom għandhom speċjalità. All right, vera, Lukaku plejer tajjeb, Lautaro Martinez plejer tajjeb, però ma ninsewx li Juventus issa għandhom il-plejers ukoll tajbin, li għalija l-istess livell. Għalhekk qed insaqsik, ġieli fejn tara bħala. Le, jien għalija Juventus did-darba intiehom. Jekk mhux jekk ma jiħdux il-likim għax second place? Jiena ngħid second place did-darba. Taħseb li jibqgħu niġġieldu sal-aħħar imma? Iva, did-darba ngħid li iva. Did-darba ngħid li jibqgħu jibqgħu sal-aħħar did-darba. U eżempju meta tara lil Milan u tara lil Inter, Milan eżempju reġgħu ġabu lil Origi. reġgħu ġabu, ġo iffirmaw il-Lloris free. L-Inter reġgħu ġabu lil Lukaku. Dawn iż-żewġ players huma esperjenzati fejn jidħol kemm kampjonat Ewropew, jiġifieri Champions League, Europa League lagħbu sew. Huma daħlu għal Vlahovic li kulma tajnieh sitt xhur Champions League esperjenza. Hu qatt ma kien ma' top club mentri ovvjament Lukaku dar il-crème de la crème. U Origi kien ma' Liverpool, jiġifieri. u kellu prestazzjoni tajba ħafna meta nafu x'għamel fil-finali. Lagħab fil-finali dan. Kif taħseb li taffettwa fejn jidħlu mbagħad kunfidenza, fejn jidħlu dik il-grinta, dik il-ħażen fil-futbol? Le, ifhem, ħa ngħidlek. Jiena lil Lukaku kont narah ma' Chelsea, kien għadu żgħir żgħir. Iva, kont narah, narah. Però Lukaku ma kienx xi stil lagħab brillanti jekk tarah ma' Manchester United. Ma kienx xi player wow, wow, li aktar li spikka. Kien jiskurja ma kienx naħseb li kien hemm dawk li kien hemm. Hu kien b'saħħtu imma il-finish xi kultant kien jitfixkel ħafna. Issa qed ngħidu bħal Origi, Origi qisu dak is-super sub, ma jibdiex mal-ewwel, però jsib dak il-goals. U ifhem, player hekk dejjem komdu għax jkollok qisha l-arma tiegħek. U qed issemmi lis-subs, il-Milan fuq quddiem għandhom Attakk, għalija, jiena, wieħed mill-aqwa bankieri li għandhom għandhom il-Leao, il-Rebic, Giroud li kellu s-sitt staġun tajjeb ħafna s-sena u issa ġabu l-Origi. Jinkwetawk? Iva, ifhem, ħa ngħidlek, plejers bħal dawk tkun trid naqa' difiża ħafna soda għax eżempju bħal Giroud mhux xi top plejer però il-ballun jagħmlu. Għax jien niftakar fil-World Cup 2018, La għamel goals, la għamel assist imma l-importanti li kien ġol-ground tant kelli jagħti pass biżżejjed għalih u ħadu l-World Cup kienu dak iż-żmien Franza ġifieri. Tifhem? U mbagħad għandek Rafael Leao, Rafael Leao player eċċezzjonali ma prendiex la ħjaqbad daqshekk malajr mal-Milan. U mbagħad għandhom il-Repic, Repic nafu li player b'saħħtu ħafna fuq quddiem, tifhem, il-Kroati minn dejjem nafu li

L-Inter imbagħad għandhom il-Lisandro, għandhom il-Dzeko, għandhom issa l-Lukaku wkoll. U l-Correa. U l-Correa. Għadna lura fejn jidħlu attakkanti, għandna bżonn ieħor, qed ngħidu ponta ġifieri. Bħala backup striker iva għandna bżonn ieħor, għandna bżonn dak il-player hekk b'saħħtu. Jien għalija kieku nkun jiena nipprova għal Simeone. Għax Simeone hu dak il-player li dejjem ta mal-kedett lilna, meta jiġi kontri ngħid li dejjem jiskuża. Jien forsi nsemma' Arnautovic li huwa qisu tal-istess statur u dik is-saħħa. Arnautovic li għandu player ħafif, pero' jiena kif għedtlek, jiena players li narhom ċertu jkunu kbar ma nkunx irridhom, nippreferi jkunu żgħar. Per eżempju, jiena meta ġie lura Moses Kean għedt ħa naraw, ħa nerġgħu ntuh ċans, pero' dal-istaġun xejn speċjali ma għamel. Jien għalija kif sar il-futbol illum, per eżempju hawnhekk Moses Kean nafu li kien mal-youths, minn mal-youths tela' mal-ewwel, tellgħu Allegri, tiftakar inti, u lagħbu fiċ-Champions League ukoll. U kien qed jiskurja, bdejna ngħidu he's gonna be a star dal-player, imma mbagħad li qabad u tela' hekk

Ifhem, meta jkollok klabb sinjur, tista' tgħid wieħed mill-aqwa sinjuri li hawn fid-dinja, u ara l-plejers li għandhom, però mbagħad fl-Ewropa, fejn marru fl-Ewropa? L-aħħar waslu final. Issa jgħidu xi kultant tal-Juventus. Imma nippretendi bħal PSG u bħal Man City, nippretendi dawn il-plejers kollha. Appuntu, għax orajt, nafu t-timijiet li lagħbu magħhom Huma tajbin ukoll imma mhumiex sinjuri daqshom. Imma għax illum il-plejers ġieli, il-qalb jagħtu kollox. Jiġifieri qed ngħidlek, alright il-PSG nafu li hu għandhom plejers eċċezzjonali, issa nafu li kienu ġabu l-Messi daqs sena ilu, ovvjament one of the best li hawn. Imma jien għalija da għandna bżonn dak il-striker b'saħħtu u għadu żgħir. Sewwa, sewwa. Caldwell, Mela, nagħtu mistoqsija li jmiss. Tgħidilni f'għajnejk din il-mistoqsija ftit qabel, però nixtieq nespandu daqsxejn iktar fuqha issa. Qalli, x'irid jiġri minimum, as a minimum, fl-istaġun li ġej ovvjament, biex tgħid li kellna staġun tajjeb? Irridu nirbħu l-lig bil-forża lig, irridu nagħmluha mal-ewwel erba'? X'taħseb? Jien għalija li jekk il-Juventus iridu jerġgħu jkunu on top iridu jieħdu l-lead id-darba għax alright għamilna sentejn ma ħadniex il-lig pero għall-inqas sena minnhom ħadna s-Super Cup u ħadna l-Coppa Italia u kellna bħala Pirlo kien coach issa Pirlo ma kienx xi Propja Pirlo beda ma' kien se jibda ma' żgħar. Din sorpriża kienet. Pero pero il-players li kien hemm bdejt narahom aktar kellhom il dik il-kunfidenza u hekk. Issa li ġara ta' Allegri, l-iskwadra hemm kienet, pero bdejt nara mill-ewwel logħba meta konna mal-Udinese tnibqgħu tnejn b'xejn u mbagħad għamlulna r-remonta tnejn bi tnejn. li mbagħad il-players qishom bdew jilagħbu bl-addoċċ li ma jafux il-pożizzjonijiet tagħhom, ma jafux x'inhu ħa jaqbdu jqassmu, u mbagħad l-injuries ovvjament bdew jaffettwaw għax tlifna player bħal Chiesa, tlifna player bħal Chiesa, tlifna player bħal McKennie, u Chiellini mbagħad beda jikber li ma setax jibqa' dak il-player. Tlifna ħafna players li mbagħad Da, e, tlifna l-kunfidenzi, kif, kif għedtlek l-ewwel, e, naqalgħu il-goals u ma nagħmlux il-goals, all right ġibna l-Vlahovic imma jekk ma jkollokx dak il-player li jtih il-blalin, kif ħa tippretendi li ħa jiskor jew? Jiena nisma' ħafna minn min ipoġġi dak il-fuq dak is-sit u dan il-ħaġa li qisu kulħadd qed jinnutaha, kulħadd innutaha, x'kulħadd għajnejh f'wiċċu, min isegwihom konsistament, konsistentament, jinduna u jgħidlek li, Il-Juventus jisom bdew jilagħbu l-aħħar staġun kienu staġnati litteralment bla idea ta' xejn u anke Allegri kien hemm min qal eżempju Matthew l-ewwel mistieden fuq il-podcast hawnhekk qalli qalli kien qisu jidher b'kowċ bla idea ma kien jaf xi jaqbad jagħmel u reġgħu lura għall-minimum. Jien għalija s-sena l-oħra minn Allegri għamilt il-minimum, very minimum, li kellna nakkwistaw li huwa r-raba' post. Sewwa, l-istaġun li ġej, il-minimu Malik x'irid ikun? Ejn nibdew fl-Italja. Jiena fl-Italja, il-minimu. Għalija fl-Italja rridu nqar nieħdu l-lig. Jekk ma neħdux il-lig inqar it-tieni. Jew l-ewwel jew it-tieni għall-inqas biex. Però mbagħad it-tieni jew ir-raba' tagħmel differenza. Għax Jekk ħa tiġi t-tielet. Tidher isbaħ bla dubju. Għax tinsiex jekk niġu t-tielet u r-raba' tinsiex il-poloz taċ-Champions League mbagħad dawn jafu jiġu ma' ħafna timijiet ibsin mbagħad. Il-Juventus dejjem jipprovaw jiffrankaw, mhux jiffrankaw jiġu bla ħfief, fhimtha? Imma li tiġi darbtejn ir-raba' post u qabżuna, all right Napoli klabb tajjeb imma tisma' bejn l-istorja bejn Juventus u Napoli, Juventus għamlu aktar suċċess. Bla dubju. Ma ninsewx, il-Juventus kien l-ewwel klabb fl-Ewropa li ħadu t-tazzi kollha, l-ewwel klabb, jiġifieri, għax huma jgħidu. Fid-dinja. Ovvjament, ovvjament. Ovvjament. Għax huma jgħidu, għax iċ-Champions League, vera, ilha nieqsa issa ċ-Champions League. All right, vera, imma hemm qiegħda xorta. Hawn timijiet li huma tajbin qatt ma ħaduha, jiġifieri, hawn ħafna timijiet, però l-Juventus minn dejjem kellhom storja tajba. Ifhem, jiena ma kontx għadni twilidt, fl-80s meta nara l-videos, It-tim kienu jarmawh naqra naqra, kienu jixtru plejers, ma tantx huma msemmijin, imma mbagħad iġibuhom. Ramuhom, mhux hekk? Stilel, fhimtha? Niftakar Trapattoni, ovvjament rajtu fil-vidjo, li Trapattoni beda jarma t-tim naqra naqra u rnexxielu. U mbagħad meta ġie Marcello Lippi, Lippi tista' tgħid qisu l-Ferguson, il-Ferguson tagħna, ovvjament, qisu l-Ferguson, ta, qisu l-Ferguson. Però Niftakar meta mbagħad ġabu lil Del Piero, Del Piero ma kienx superstar, Del Piero kien għadu tifel, imma baqa' jkabbar dejjem minn livell lil livell u llum il-ġurnata meta ssemmi l-Juventus, Del Piero bilfors ħa jiġik f'moħħok ovvjament. Milli qed tgħid li ġewni żewġ mistoqsijiet oħra żgħar f'moħħi, mela għedt li li minimu għalik irid ikun it-tieni post, ok? Fl-Ewropa mbagħad, X'irid jiġri biex tgħid ma fallejniex? Għax s'issa fl-aħħar tliet snin jekk ma nissejjer żball waqafna sal-ewwel knockout. Eżatt. X'irid jiġri fl-Ewropa? Li. Xi qed tippretendi bit-tim? Le, jiena issa nippretendi l-iskwadra li trid tiġi li did-darba Champions League all right u kif qed tgħid inti all right. Il-grupp dejjem ġejna l-ewwel post fil-gruppijiet u meta niġu round of sixteen dejjem ninqalgħu. Eżempju inqlajna ma' timijiet Bħal Ajax ma nistax ngħid li kienu ħażin għax l-Ajax dak iż-żmien kienu telgħu. Dawruna, eh, kienu, dawruna. Dak iż-żmien l-Ajax kienu ġew last four. Mela, mela. Kienu ma, għax kienu żvinturati. Meta ġejna mal-Leon, żvinturati għax kien, kien għad hemm il-go away. Eh, eżatt. Mal-Porto l-istess, mal-Porto all right, kellna lil Ronaldo. Però l-agħar logħba ta' Ronaldo kienet dik. U U, jgħid, u niftakar Chiesa dik in-nhar ta' qalbu Chiesa. Jiena l-ebba asqa ta' Ronaldo ntajna. Mela. Ġifieri. u niftakar kjieża ta' qalbu kjieża għax impressjonani dik il-għar u did-darba ġejna li nagħtu mal-Villareal kienet xokk enormi għalina però alright ngħidu għadhom kemm ġew minn Europa League final daw irnexxielhom jgħinna lil Manchester United jiġifieri biċċa xogħol tajba però daw it-timijiet bħal Villareal, Leon u Porto timijiet sorpriżi, Degli Aja għax joħorġu ħafna players tajbin. Biss biss hemm player tal-Villareal, hemm il-Juventus, hemm il-Juventus interessati għaliha. Dawn qishom bħall-Atletico Madrid, l-Atletico Madrid qabel, mhux għax ma kellhomx team, imma kienu jixtru players li mbagħad iġibuhom stilin. Nsemmu pereżempju bħal Diego Costa, Sergio Aguero. Fal ka. Naqbel, naqbel. Fimtni? Jiġifieri il-plejers dejjem iħarrġu mejjem u mbagħad jixtruhom żgħar bħala prezz imma jbigħuhom prezz enormi imbagħad. U fejn taħseb li għandna naslu minimu allura dis-sena fl-Ewropa? Ifhem, jiena għalija did-darba nipprovaw inqar ma' Quarter finals. Quarter finals. Imqar, għax qed ngħidlek dawn l-aħħar erba' snin konna. Tkun sabiħa naħseb u anke bħala feeling li taqbeż dak il-ewwel. Ovvjament. Speċjalment dak il-feeling li kellna meta għaddejna kontra l-Atletico Madrid. Mhux hekk, mhux hekk. Dik l-aħħar waħda kienet għalina. U naqbad l-aħħar spunt minn din li għadek għamilt li, u rreferejt għaliha indirettament inti, Semmejt li dawn it-timijiet, Lyon, Ajax, Porto, li jittellgħu liż-żgħar u jrammuhom huma. U anke għedt li fil-passat għamluha Trapattoni u Lippi. Il-Juventus dawn l-aħħar snin, mhux dawn l-aħħar snin biss insomma, minn mindu ġie Agnelli bħala President, iżgħar nqatgħet kompletament. Dan il-fatt ma rajniehx. Ma rajniex plejers li telgħu magħna, staru stilel, rebħuna u hekk. Taqbilx magħha u minn fejn taħseb li ġejja? Jiena niftakar l-aħħar plejer li kienu tellgħu il-Juventus kien Claudio Marchisio l-aħħar wieħed. U Marchisio ovvjament kien wieħed mill-aqwa. Tana ħafna pjaċir u tana ħafna logħob tajjeb. Issa qed nara l-plejers tal-Juventus iż-żgħar li jiena sewwa qed insegwihom ħafna. Jien insegwi ħafna l-Under 21s tal-Juventus u speċjalment tal-Italja. Meta rajt il-Rovella, il-Fagioli, Fagioli kien mal-Camoranesi li telgħu u ħa l-aqwa plejer tas-Serie B u għad għandu biss satax-il sena dan it-tifel. U nara l-meretti, meretti labuħ di labuħ di dawn il-ftit, impressjonani. Yes, yes. Impressjonani. Il-Juventus li għandhom qishom ma tantx ituhom ħafna ċans iż-żgħar, jien għalija ma naqbilx magħha għax illum il-ġurnata dawn it-tfal ma tistax tgħid li ħa jaqbdu joħorġu superstar jekk ma tihomx iċ-ċans. Kif ħa tippretendi li ħa jkabbru l-level, pereżempju, issa nafu lil Sulle. Sewwa? Mela, da jilgħab mal-youths u mal-under 23s u hekk, mal-Juventus ovvjament. Na, diġà nħasem mal-Arġentina għall-kbar, imma mal-Juventus għadu ma labx dik il-logħba. Jien għalija d-diriġenza mhux ma tridx tixxi plejers imma tagħti ċans iż-żgħar għax inti ma tistax tgħid dawn jafu jagħmlulek staġun li jkun inkredibbli għalihom. Niftakru l-Marchisio, fil-bidu qalu, Ooh Marchisio, imma. Ma naħseb trid tara wkoll il-coach ta' dak iż-żmien x'ikun irid. Allegri nafu kif jaħsibha fuq iż-żgħar. Ma ninsewx, Allegri tella' l-Moses Kean. Ma ninsewx. Eh, però mbagħad bħal Mellaina, ġifieri jekk dan vera tella' u vera għandu fiduċja fih, meta jiġik is-sena l-oħra bħala backup jew inkella bħala appunt addirittura l-istriker tiegħek, għax aqqas biss kellna striker minn wara li telaq Ronaldo. Eżatt. Qabel u tieħu l-fiduċja mhux tilgħabu kemm kemm. U plus oħra għax Vlahovic all right veru għadu żgħir imma jkun irid naqal mistrieħ ukoll għax da jekk iweġġa' mbagħad il-backup. Ma ninsewx, dan ħa jkun l-ewwel staġun full tiegħu magħna. Appuntu, jiġifieri. Nitolbu 'l Alla li ma jweġġax Le, jiena nippretendi li dal-ist jiena għandi fiduċja fuq Vlahovic. Ara, li tawna dak dik in-naqra goal sal-issa diġà kuntent. Ma ninsewx, dak għandu 22 sena. Kien mal-Fiorentina, jiġifieri, imma ovvjament dak kien mal-Fiorentina. Mal-Fiorentina hu kien superstar. Issa ma ninsewx, il-Juventus hemm ħafna stilel, mhux wieħed biss, u oħra. Issa di ħa tkun l-ewwel darba għal, li ħa narawh jilgħab ma' Chiesa fil-flokk tal-Juventus għax dawn għadhom ma lagħbux flimkien u mal-Fiorentina lagħbu ħafna flimkien u jafu xulxin qishom aħwa. Ekku, ekku, ekku. Perfettament naqbel miegħek. Ehm, din qisna mistennija laqgħa, imma nistgħu nerġgħu nitkellmu daqsxejn dwarha għax konverżazzjoni interessanti. Bl-iskwadra li qed tinħema issa allura, sewwa? Ehm, staġun bla lik. Falliment? Intek li tixtieq mill-minimu mit-tieni post. Però, anke t-tieni post allura issa, bla lik, issa, falliment ikun? Le, li? Żomm f'moħħok il-plejers qed inġibu, eh? Le, ovvjament. Jiena kif qed ngħidlek, li alright, jekk ma neħlux il-league, it-tieni post irrid jien. Ifhem, jekk dejjem tagħmel tarġa 'l fuq, dejjem aħjar milli tarġa 'l isfel għax ma ninsewx dawn l-aħħar sentejn ġejna r-raba' post. Sewwa? Jien, ifhem, jekk dejjem jiġu t-tieni post, dejjem għal kulħadd tajjeb fhimtha. Imma ifhem lik kulħadd iridu lik, lik ovvjament, però ma ninsewx għamilna disa' snin strejt nieħdu ħiliet. Ma jkunx falliment mela lik jekk ma neħdux. Ma jkunx falliment jekk ma neħdux lik ieħor, imma imqar niġu t-tieni post, imqar it-tieni. U poġġilek mod ieħor mela, staġun ieħor bla tazza jkun falliment? Ifhem, tagħmel sentejn u mbagħad bħal Juventus ma tiħux tazza waħda qisek tiddejjaq, ifhem, għax aħna l-pjaċir tagħna hu li kieku xtaqna naraw il-Juventus imqar jgħollu tazza waħda, mqar waħda. Is-soċjetà u l-Juventus dejjem hija d-DNA, l-istorja tagħhom hija li tirbaħ. L-objettiv hija li tirbaħ. Li nafu dak il-slogan tagħhom, vincere non è importante ma l'unica cosa che conta. Jiġifieri imbagħad taħseb li mett iva hemmhekk u nkun x'se Le imbagħad ifhem jekk ma neħdux tazza mqar il-Coppa Italia jew il-Coppa Italia Super Cup, Super Cup m'għandniex issa. għax m'għandniex, il-Coppa Italia jekk ma neħdux lil għall-inqas tkun daqqa da, diżastru li u mbagħad id-diriġenza trid tara x'ħa tagħmel. Fil-fatt jekk fuq Conte, Allegri jibqa' staġun ieħor bla tazza? F'opinjoni tiegħek. Mhux taħseb li ħa jiġi, f'opinjoni tiegħek għandu jibqa' mbagħad. Jiena ħa ngħidlek, it-tort ma jkunx t'Allegri fl-aħħar mill-aħħar. Taħseb? Le, jiena il-coach mhux ma ntihx tort. Jien niftakar meta ġie Maurizio Sarri għedt dal-coach il-Juventus ħa jitfagħhom il-baħar. Tgħidli għalxiex? Mela, niftakar dak iż-żmien, alright, ġabu lil Ronaldo meta ġie hu, sewwa? Kien ilu t-tieni sena. Għandek raġun. Pero li ried lura l-Higuain, Higuain kien ġa naqas minn livelli. U ried ibigħ lil Dybala. U Dybala baqa' baqa' sakemm ma da. U għamel staġun tajjeb kien niftakar Dybala dak iż-żmien, kien għamel staġun tajjeb. Issa, sena wara ġie Pirlo. Pirlo ma kienx għad kellu esperjenza bħalhom, imma kellhom il-plejers kellhom fiduċja fih li ħadu żewġ tazzi ma ninsewx. Issa, Li kellu Allegri, it-tim hemm kien, imma kif għidna, bl-addoċċ kienu qed jilagħbu bl-għerf, ma kien hemmx dik il-ħaġa fejn ħa jaqbdu jilagħbu, fejn ħa jqassmu, il-gowls ma bdewx jaslu. Ara dak li xtaqt Allegri ngħid jien. Ma ninsewx kellu l-injuries, għax l-injuries jaffettwaw, qal. Jaffettwaw, vera, però tim, eżempju, bħalma ħa jkollu dis-sena ma kellux is-sena l-oħra, żgur, eh. Għax, ifhem, huma kif ġara, pereżempju bħal Dybala biex rid jibqa' jrid iż-żieda. Bernard deskriviet iż-żieda u d-diriġenza kellha l-problemi, ma setgħetx taqbad u tagħti l. Taħseb li kienet kien hemm problemi allura ta' motivazzjoni wkoll? Jien ngħid li iva, kien hemm ħafna problemi ta' motivazzjoni għax hu kif tidher li xi minn Juventus bdew jilagħbu hekk jgħidu li s-sena, is-season ta' wara għandna bżonn new blood, new players, għandna bżonn biex jimpruvjaw ħafna. Issa diġà nafu li ġew tnejn tajbin li nafu x'inhuma fl-Ewropa, issa kellna bżonn imqar jiġu tnejn oħra jew tlieta għax ifhem, imbagħad ma tridx tarma tim sħiħ għax tim diġà għandna ġifieri Jiswa bil-flus ukoll. Goalkeepers għandna, goalkeepers għandna tnejn tajbin, goalkeepers. Għandna fuq quddiem qiegħed tajjeb, nofs il-ground tajjeb però fuq wara imqar għandna bżonn żewġ defenders oħra, għandna bżonn żewġ defenders bilfors. Għax issa għadna ma nafux jekk Gatti jaf jibqa' jew le. Gatti. Dik oħra. Dik oħra. Fil-fatt, it-tour li ħa jmorru issa fuq l-Amerika, għax bħalma qed ngħidu niffilmjaw f'Lulju dan, għadhom ħa jitilqu, ħa jkun importanti ħafna u wkoll qegħdin nisimgħu ħafna aħbar jekk ħa jkun importanti ħafna għal dawk it-tlieta li semmejt inti, Fagioli, Rovella u Miretti, biex jara Allegri min ħa jżomm. Jiġifieri, jalla ovvjament, Għax imbagħad fl-aħħar mill-aħħar jiena nippreferi nżomm wieħed jew tnejn minn dawn li nuru juru prominenza minn fuq Artur, eżempju, u Rabiot. U ma tinsiex jew kien hemm Ramsey ukoll. U Ramsey. Ramsey qas biss qas biss għaddili minn rasi għax qas biss huwa parti mill-Juventus għal idea hi. Jiena kif qed kif kont nitkellem miegħek taf kif kont nitkellem miegħek, meta kont nara l-Artur ta' Rajnieh. U għedlek, għedtlek għandu bżonn il-logħob, però bil-prestazzjonijiet li qed jagħmlu dejjem injuries issa wasal iż-żmien li jrid jitlaq bilfors għax mhux qiegħed ta' livell biżżejjed. U Rabiot jib, jibqgħu jżommuh Rabiot. Biex ngħiduha kif inhi ma kellux staġun ħażin ħażin. Ma kellux staġun ħażin. Però staġun tajjeb fi tlestin imbagħad. Appuntu. Imma ma ninsewx issa issa nofs il-ground, nofs il-ground issa tinsiex, għandek il-Pogba, għandek Zackeria, Locatelli, Mckinney u semmejna dawn iż-żgħar. Tinsiex, jien għalija mit videos ma jridx ikollok aktar minn sitta. Għax jekk jekk ikollok ħa, appuntu. Ħamsa, ha, ħamsa sitta minn idu waħda. Għax jekk ikollok ħafna mbagħad, l-oħrajn fejn ħa tilagħabhom l-oħrajn? Ma ninsewx, issa l-Juventus trid taħseb għal full backs ukoll għax issa Cuadrado qed jikber, Alexan, Alessandro qed jikber. U llum, u llum, u llum. Danilo qed jikber ukoll. U dan l-aħħar għadni kemm rajt, jiġifieri, li Molina tal-Udinese li rriduh, Jidher ħa jmur u kważi lest mal-Atletico Madrid. Mela. Jiena nispera li ma tefgħux il-frott kollu f'qoffa waħda meta bdew jaħdmu fuq Pogba u Di Maria u għaljenw rashom u qed jitilfu l-players issa, eh, ġifieri, nispera li mhux qegħdin qiegħda tiġri dik. Jiena kif rajthom is-sena l-oħra, fuq wara ma kienx tajjeb tal-Juventus, qas in-nofs, in-nofs ma kien out of control. Mhux hekk? U kważi quddiem ukoll nistgħu. Issa quddiem li ramawh, ramawh tajjeb. In-nofs ramawh ukoll. Gowler ovvjament għandhom għax il-gowler bħal Szczesny għalija gowler tajjeb ħafna, però fuq wara jridu jaħsbu għal għat-tfal jew għal inqas plejer ta' esperjenza għax kif qed ngħidu, oraj, Cuadrado issa daħel għal 34. Tagħrob il-Juventus, jiġifieri u jħobbuh il-Juventus għax celebrity hu, imma da tistennix li ħa jibqa' jilgħab b'dak il-logħob. li kien jilgħab għax issa tinsiex da jibda jaqta' lura, kull plejer jibda jaqta' lura u tinsiex il-pożizzjoni tiegħu jitla' u jinżel jitla' u jinżel eh dik pożizzjoni antipata ngħidilha u jirsisti jirsisti hu. Ekku, ekku. Tajjeb. Naqbel miegħek. Naqbel miegħek bla dubju ovvjament Caldwell li fuq wara ovvjament hemm bżonn il-bżonn il-plejers jiġifieri, però mbagħad ma ninsewx li kien hemm plejer importanti bħal Palmieri Demiral li ovvjament għadu kemm ġie mal-amal lura mill-Atalanta u xtrawh mill-ewwel, li dan telaq u ovvjament l-option tal-Juventus kienet li ibigħuh. X'taħseb fuqha din? Għax dan kien plejer validissimo. Jiena meta kont, meta kellhom Bonucci, Chiellini, Demiral, u De Ligt fuq wara kellhom erba' b'saħħithom, m'insiex kellek tnejn veterani u tnejn għadhom żgħar. Li aħna għedna huma l-futur. Appuntu. Jiena meta kont nara li meta kien ġie Demiral u De Ligt qed jilgħbu flimkien dawn ħa jaqblu, però l-pożizzjoni tagħhom ma bdewx jidhruhom tajjeb kif jilgħbuhom, tgħidli għala. Pereżempju il-Demiral kienu jilgħbuh liberu u l-ieħor stopper. Le, ma tridx tilgħabhom hekk. Għalija delitt liber għax delitt jitla' u jinżel u Demiral peress li b'saħħtu stopert it-tilabu għax imbagħad meta bdew jilagħbuhom hekk għedtna ara dawk huma l-players tal-Juventus però jien għalija alright. Demiral ma nafx x'kienet dil-ħaġa li qabdu sellfuh. Ma nafx x'kienet l-idea. Kien hemm nifhem kien hemm aħbarijiet li hu ried jitla' għax ried jilgħab iżjed u għaraf li ovvjament hemm de Ligt u Bonucci u anke Chiellini għalkemm dak iż-żmien kien ġa beda jnaqqas kienu qablu. Naħseb ikun hemm iktar fatturi ta' ġifieri, però dik il-ħaġa, għax tibatu b'self all right, però dik il-ħaġa li ddaħħal obbligazzjoni li tixtrih meta taf li żgur jew kważi ċert la teħles minnu. Jiena ħa ngħidlek. Jiena li kienet dil-ħaġa għalija ma ħasbuhiex biżżejjed. Għax all right, tawh l-omm biex jilgħab u qabdu biegħu. Issa all right, biegħu. Tkellimni telaq. Jiġifieri x'għamel? Is-solvet ġabu l-Gatti. Issa jekk jerġgħu jagħmlu din il-ħaġa fuq Gatti. Issa, Gatti jiena is-Serie B ma tantx segwejtha ħafna, ngħid il-verità, però rajt lil Gatti man-Nazzjonal jilgħab, l-ewwel kont tal-Ingilterra, u ġifieri rajtu jżomm lil Abraham, lil Grealish, lil Sterling u l-Harry Kane, ma tahomx nifs. Hekk dal-player għandna bżonnu għax vera fih fih tifel, vera fih tifel, u intelliġenti fl-istess ħin, imma jekk jagħmlu dil-ħaġa li jaqbdu jserquh biex ibiegħuh, allura dawn flok qed imorru għat-tajjeb qed imorru għall-agħar, għax inti trid taħseb il-futur. U l-istess ħaġa rajniha issa, iffirmajna l-Cambiaso u tajna lil Dragusin in Genoa. It-tielet eżempju, jiena drabi kont inkun narah il-forma ta' Chiellini. Kien b'saħħtu, kien jidher kunfidenti fuq il-ballun, kien qisu taħlita bejn Chiellini u Bonucci. Għax Bonucci huwa kunfidenti bil-ballun joħroġ bih, dan l-istess ma kienx jidejjaq jippassja, bħal Skriniar. Imma ovvjament tajniehulhom għax naħseb jien irridu jew jeħilsu minn Slot biex jitfgħu lil xi ħadd ieħor. U issa ma ninsewx oħra, għax all right, issa Bonucci qed jikber ukoll. Mhux tibi. Trid taħseb il-futur, jiġifieri Ma nafx kif bħal Juventus qed ngħidlek mela de Ligt irid jitlaq, Demiral telaq, daf diġà kellek żewġ pedini importanti u għadhom żgħar. U issa tinsiex issa ma tistax tibqa' tilgħab bil-kbar għax kulħadd qed jaħseb għall-futur. Ekku. Nagħlqu dik il dik il sessjoni tal-podcast hemmhekk Cadwell mela Is-soltu fuq il-podcast nagħmlu mistoqsijiet iva jew le. Did-darba nixtieq nagħmel xi ħaġa differenti u ntik żewġ options. Imbagħad tgħidli ovvjament, inti kull ma trid tgħidli jew waħda jew l-oħra, issa mbagħad niftħu f'xi punti minnhom. Mela l-ewwel waħda, ikollok tipprijoritizza, tippreferi tieħu l-League jew iċ-Champions League? Infhemm, iċ-Champions League issa. Nixtieq u għalissa għax kull sabbat. Nibqgħu għalissa, nibqgħu għalissa, nagħlaq, Champions League, ok. Szczesny jew Donnarumma? Din hi naqra iebsa, pero Szczesny ħa ngħid. Szczesny. Kif tippreferi tibqa' wieħed b'xejn jew erba' bi tlieta? Naħseb wieħed b'xejn hi riżultat tajjeb għalija jkun. Tippreferi diretturi Taljani jew inkella barranin? Naħseb barranin, ikolli ngħid. Tippreferi tara tim bilanċjat, kif kien forsi dawn l-aħħar snin, jew kellha offensiv? Le, bilanċjat, bilanċjat ħafna qed naraħ. Interessanti. Mela, ejja nibdew minn din. Għedt li tippreferi diretturi barranin milli Taljani. Jiġifieri inti, f'każ li l-Juventus tiġi tinbiegħ tkun favur? Ħa ngħidlek, għax id-diriġenza Taljana, mhux qed ngħid li t-Taljani ħżiena, pero l-barranin, nifhem, meta jidħlu l-barranin, il-business dejjem ikun boom, ma ninsewx. Il-PSG, Manchester City u timijiet oħra, li ġifieri jakkwistaw imbagħad parti ta' players u sponsors li dawk jaffettwaw għal dan. Pero, Jiena kif qed ngħidlek, il-barranin narhom aktar aħjar għax anke bħal Juventus taf terġa' tkun the rise. Jista' jkun ikollhom mentalità differenti wkoll. Kif hi? Mentalità differenti. Jista' jkollhom mentalità wkoll. Fejn jidħlu players. Iva. Għax eżempju, inħarsu lejn il-Bayern. Tgħaqqad ħafna ma' li bdejna ngħidu li jtellgħu ż-żgħar. Ara x'tim għandhom. Chelsea taħt Abramovich tgħid li ma tantx kien hands on u vera, però d-diriġenza kienet ma kinitx Ingliża. Fhimt? Jiġifieri u ara l-mentalità li għandhom li jtellgħu ż-żgħar, għalkemm dik naħseb qiegħda fl-Ingilterra kollha jien. Imbagħad tara eżempju bħal Real Madrid ukoll. Jien naħseb il. Id-diriġenza Juventina għandha dik il-mental block li tgħid irrid nirbaħ issa. Ma nafx taqbilx miegħi. Irrid nirbaħ issa allura ġib il-plejers esperjenzati, mbagħad forsi jekk inkunu sejrin tajjeb naslu fejn irridu nieħdu u nagħtu ċans liż-żgħar. X'taħseb fuqha int? Taqbel jew. Le, jiena bħal Bayern Munich dejjem kont nammirhom għax kif qed tgħidli inti, itellgħu ħafna plejers żgħar u jtuhom iċ-ċans. Aħna dik li għandna ma ntuhomx ċans. Eżempju l-Bayern l-aħħar player li rajt li tella' u impressjonanti kien Massara. Massara kien player eċċezzjon li issa għad għandu biss satax-il sena diġa' jgħadd mal-Ġermanja magħżula mal-kbar. Tara lil Juventus, all right, jixtru l-players imma il. Jixtruhom lesti mingħand ħaddieħor. Appuntu, mhux tgħid qed tippruvjah inti, qed tippruvjah int. Id-diriġenza Juventina trid tara x'ħa tagħmel għax qatt irid jiġi Żmien li jmorru ħarira lura. U għedt li tippreferi l-Champions League mil-lig. L-ewwel għedt li wara sentejn il-lig ikun sabiħ. Però meta fihd li tippreferi ċ-Champions League allura? Għalfejn, iċ-Champions League ilna neqsin ħafna minnha. li kull supporter bħali u bħalek jixtieqha dik it-tazza għax Ġieli rajthom jew l-gwanti jew ġieli li esperjenzajthom jew. Kont għadni żgħir, seba' snin. Jiġifieri dak iż-żmien ftit kont naf il-Del Piero biss niftakar dak iż-żmien jiena, jiġifieri għax imbagħad ovvjament mill-videos, imma Del Piero niftakar dak iż-żmien li kien plejer tajjeb. Għax ġejna ħafna finals u dejjem infalluha, dejjem dejjem dejjem. Però issa wasal iż-żmien. li nieħduhom għax orajt tieħu l-league, tieħu l-league. Imma Champions League tara timijiet eżempju bħal Milan u Inter dawk diġà għollewha ovvjament. U aħna għadna mhux għax għadna ma għollejniex imma ilna neqsin ħafna ħafna minnha. U temmen li ejja forsi ngħidu mal-istaġun li jmiss, forsi ma nasluxx mal-istaġun li jmiss, bit-tim li qed jinbena u li das-sajf sewwa għax fuq das-sajf irridu nitkellmu, Taħseb li within the next tliet snin naslu? Ifhem, dik domanda lqas jien stess ma nafx ħa naqbad nirrispondik għax jien niftakar meta Juventus bdew jgħammgħu t-tim kien ġie Antonio Conte, Conte kien bena b'ġebla, mbagħad beda jibnih naqra naqra l-imperu. All right, il-players bdew jaslu pero mbagħad meta telaq u ġie Allegri baqa' jsaħħaħ aktar it-tim li kien tellagħna darbtejn final, ma ninsewx, u d-darbtejn li tlajna final ġejna mal-big boys, tista' tgħid Barcellona kellha kellha t-trio, kellha Suarez, Suarez, Neymar u Messi ovvjament. U mbagħad meta tlajna ma' Real Madrid għamilna half time tajjeb pero fit-tieni half daqshekk intfejna. U kellna Ronaldo fl-aqwa tiegħu. Eżatt. Għax dejjem insibu b'xi ħaġa aħna u final day dejjem inbagħtu u scores goffra ħafna naqalgħu l-iskors. Il-mistoqsija tiegħi dik kienet, jiġifieri taħseb li qegħdin il-bogħod ħafna jew. Qegħdin il-bogħod iva. Għalissa qegħdin il-bogħod għalissa. Għax qatt m'hemmx dawk l-elementi li għandna bżonn. Bħala players jiġifieri? Bħala players, l-elementi li għandna bżonn. Alright, aħna ngħidu dawn il-players tajbin, imma issa trid tara fl-Ewropa jekk huma tajbin. u tittara jekk vera jħobbu l-klabb ukoll għax aħna nismagħhom jgħidu meta bħal bħal Del Piero kien jgħid I fight for my lady. Iva. Allura Del Piero kif qed ngħidu qatt ma kien xi player stil-lemma dejjem ta' qalbu, tal-hundred percent u Nafu logħba ta' Real Madrid minnu x'kien għamel ġo Bernabeu. Jiġifieri, kif qed ngħidu, Del Piero qatt ma kien stilla mal-ewwel, baqa' jtella' l-livell li ċ-Champions League dak iż-żmien kien ħadha hu u kien ħaqqu. Allavolja kien għadu youngster imma kien ġa jafu li ħa jkun plejer tajjeb, ovvjament. Imma kif qed ngħidlek, iċ-Champions League issa wasal iż-żmien li rridu noħduh imma ma nafx ngħidlek meta. Sewwa wisq. Mela, nieqfu hemmhekk Adwell. Kellna diskussjoni interessanti ħafna, ħadt pjaċir ħafna ħafna nkellmek. Missejna punti interessanti u varjati. Ma nafx jekk hemmx l-aħħar ħaġa li tixtieq tgħid qabel nikkonkludu. Xi suġġett forsi li ma missejniex li tgħidli. Tixtieq tiddiskuti, jkollna diskużjoni żgħira fuqu hekk? Li kellna ngħidu għedna kollox. Però kif għedtlek issa jalla l-istaġun li ġej ikollna staġun tajjeb u nifirħu naqra wkoll mhux bħall-istaġun li għadda. Billi tazza nispera. Għall-inqas dik dejjem. Tajjeb ħafna, tajjeb ħafna. Grazzi ħafna Cadwell talli aċċettajt din l-istedina. Grazzi lilkom talli segwejtu dan il-podcast. Aħna narawkom.